Hi vone muchayi wa swichayachayani tlhelo muhumelerisi eka vunanga bya Benny Mayengani The President, Hlavu The Gupta a fika a avelana na hina xinepe xa yindlu ya Benny Mayengani The President laha sweswi yi nga fika kona. Hi ta tsundzuka leswaku yindlu ya Benny Mayengani The President yi kali yi tseketseriwa kumbe ku soriwa swinene. Se loko hi languta xiyimo lexi yi nga fika eka xona ni vona nga ku Benny Mayengani The President Eka album ya vona ya N'wendzamhala ya December Revolution, va ya yima henhla ka xihiman'wingi leswaku va ya ku tseketseleni. Hi ta tsundzuka hambi hi lembe ra 2019 va kale va tseketsela va endla tinghoma timbirhi leti a ti vulavula kumbe ti khumba timhaka ta yindlu ya vona. Hi ta tsundzuka ku na risimu lera ri thyiwe leswaku ri Volume. Kasi na le ka swingwiringwiri nakona va fike va kombisa leswaku ri ku na laha va nga fika va ti filimara kumbe va filimariwa va ri eka yindlu ya vona va karhi va yi cinela yindlu ya vona ta tsundzuka leswaku eka lembe leri va tshembisi leswaku ri beef swa boha yi ta va yi ri kona and then fiki ni yi tekela enhlokweni swin'wanyana swi tikomba ingaku vunanga bya ka gaza loko byi nga ri na beef byi va byi karhi byi xota xipayisisi kumbe swigantsutsutsutsu leswi nga ta endla leswaku ri Vunanga lebyi byi nandzika. Hambi loko wo chaya album ya njhani kambe loko u nga cheli nyana beef eka yona swi twakala ingaku yi xota swipayisisi yi xota minyonyo wa ku endla leswaku ri album leyiwani yi nandzika se eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi va tshembisi leswaku ri va ta va va karhi va tseketsela laha va nga tshembisa leswaku ku ta va ku ri na nghoma leyi nga ta tlanga makume mbirhi ntlhanu wa timinetse. laha va nga ta va karhi va tseketsela hi ta tsundzuka leswaku tinghoma ta muxaka lowu a va sunguli ku va va ti endla ku na tinghoma ta ku fana na va nomzamo ku na tinghoma ta ku fana na va swingwiringwiri na tinghoma to fana na va sivalana dlidlimbeta ti tlanga timinutes to tala se va kombisa leswaku hi n'wendzamhala va ta va va karhi va tseketsela. Se hi pfumela leswaku swa mayelana na sweswo swi nga endleka swi va swi ri kona eka beef leyi nga ta va yi ri kona hi N'wendzamhala eka album ya December Revolution leswaku Benny Mayengani The President ni vona ingaku va ya yima ehenhla ka xihiman'winyi ivi va tseketsela. Kambe hambiswiritano, Benny Mayengani the President hi vona ingaku va yi lwile vatirheli ku kala yindlu ya vona yi fikelela eka xiyimo lexi yi nga fikelela eka xona hi va bela mandla swinene i mitirho leyinene leyi va nga yi endla naswona swa khutaza kasi na dr joe shirimani va tivise hi siku leri album ya dlaya nyoka yi nga ta huma hi rona leyi album a yi rindzeriwi hi mahlongati hi ta tsundzuka leswaku ri i khale va karhi va tshembisa leswaku ri album ya dlaya nyoka yi ta huma kambe sweswi va tivisile leswaku yi ta huma hi siku ra mbirhi n'wendzamhala lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi kambe ku na lava va nga na ku kanakana leswaku ingaku ku ta va ku ri na ti-album timbirhi leti nga ta va ta ha ku huma eka team xirimani naswona swi nga endla leswaku dr joe xirimani loko fika nkarhi wa ku va humesa hi n'wendzamhala va nga vula leswaku ri lembe leri a va nge koti ku va va humesa hi mhaka ya ku ka ha ku huma ti-album timbirhi eka team Xirhemani kambe lama ko va mavonelo ya vanhu kumbexani ku chuha ka vanhu tanihi ku va rindzele leswaku Doctor Joe Shirimani va humesa album se vanhu va va na ku kanakana leswaku ku kala ti-album ti huma hi ku landzelelana album ya mafamba ya ha ku huma.